Исәнмесез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Валиуллин Кырымга барып кайтты. Ул анда Казан татарларының Идел Урал оешмасының юбилеенда катнашты һәм, әлбәттә, Кырым. Бөтен дөнья хәзер Украинага карый, ә Кырым Украина территориясендә. Шуңа күрә милләттәшләребезнең ничек яшәве турында да, Кырым турында да һәм Украина турында да өр-яңа кызыклы һәм туры, ихлас мәгълүматларны аласы килә, фикерләрне. Исәнмесез. Исәнмесез.
Ләҗдәр әфәнде, чыннан да менә шушы студиягә чакыруыгызга зур рәхмәт. Һәм гомумән менә ул безнең конгресс кырында Дания студиясенең эшли башлавы безнең эшчәнлекне үзенә күрә бер яңа этапка күтәрде. Без аны барыбыз да аңлыйбыз һәм үзебезгә килгән инде шалтыратулар, безгә әйтүләр буенча да үзебезнең дөрес юнәлеш буенча барабыз, иншалла. Ә инде сез әйткән чара буенча чыннан да Украинада менә шушындый Зур гына бер мероприятие булып узды. Ул 20 еллык э, юбилейларын үткәрделәр. Идел Урал оешмасы Симферополь шәһәрендә оешкан. Ә гомумән безнең Кырымда яшәгән милләттәшләребез Идел татар ассоциациясенә берләшәләр. Һәм гомумән алар анда үзләренең исемнәренә куйганнар Казан, Себер, Урал татарларының Идел ассоциациясе дигән исемне. Чөнки ни генә әйтсәк тә, Украинада яшәгән бүтән милләт вәкилләре татарлар дигәч, Безнең Идел буе татарларын һәм дә Кырым татарларын бер милләт буларак карыйлар. Һәм гомумән менә ул бергә карау дигән әйбер, хәтта 41 елның 18 майында булган э, Кырым татарларын күчерү этабында да анда безнең Идел буе татарлары да шактый күп эләккәннәр. Һәм менә андагы әйткән тарихчылар буенча кайдыр 7000 безнең татарыбыз шулай ук Урта Азиягә ул дәвердә күчерелгән һәм аларның шактылары шунда вафат та булганнар. Һәм шуңа күрә менә шушы безнең андагы милләттәшләребез үзләрен саклап калу һәм дә шушы ассимиляциядән качу өчен оешмаларын берлектә китереп, шушы юнәлештә эшне алып баралар. Гомумән, татар милли хәрәкәте Украинда ул инде 90-нчы еллардан соң бөтен регионнардагы кебек э, бер ракурс буенча башланып китә. Иң беренче чиратта безнең 93-нче елда оеша э, үзебезнең илдәш дигән оешма Киев шәһәрендә, ул беренче татар оешмасы буларак эшләп китә. Һәм инде шушыннан соң безнең Туган тел оешмасы 2004 нче елда оеша. Һәм дә гомумән менә шушы дәвердә безнең гомумән анда яшәгән татарлар өчен бик истәлекле бер вакыйга белән хәтергә кереп калды. Һәм аны безнең э, анда яшәүче милләттәшләребез зур горурлык белән әйтәләр, Татарстан безне беркайчан ташламады, беркайчан безгә һәм һаман һәрдаим безгә ярдәм итеп килде дип. Һәм аның ачык мисалы Киевның нәкъ тә уртасында шушы Туган тел оешмасына, өч этажлы особнякны татар үзәгенә безнең Татнефть акчасына Татарстан хөкүмәте бүләк биреп, төзеп бирде. Ул монда яшәгән татарлар өчен үзенә күрә зур бер стимул булды алга таба эшләп китү өчен, һәм хәзерге вакытта ул үзәк тирәсендә берләшү бара. Ә менә Идел, Урал, Себер дип, мин башта Казан дип кызыгыч дип әйткән идем, аны кемдер уйларга мөмкин, Россия татарлары дип тә уйларга мөмкин. Әлбәттә, татарлар Кырымында, Кырымда туган ил инде. кардәшләр кочагында. Ләкин Идел, Урал һәм Себер, Европа өлеше Россиянең ул үзенчәлекле төбәк һәм безнең телебез, мәдәниятебез үзенчәрәк бит, әй бит. Һәм башка кырым татарларының үз, үз традицияләре бар. Рухи, мәсләк ягыннан уртаклык булса да. Инде бу Идел, Урал, Себер татарларының 20 еллык тормышының төп нәтиҗәсе. Уңаймы, исәнме алар, аерылалармы, эреп бетмиләрме, украинлашмыймы, урыслашмыймы, Кырым Лашпима. Чыннан да менә бу сорау бик урынлы һәм бик кирәкле сорау. Менә без тарихи яктан караганда ике ханлык 52 елга кадәр 1552 елга хәтле тарихны гына караганда да ике ханлык арасындагы тыгыз элемтәләрне карасак, Алтын Урда чорына кереп карасак, гомумән уртак тел, уртак мәдәният, уртак бәйләнешләр, э, гомумән Бер халык ракурсында яшәгән уртак милләт. Аннан соң инде китә бүленеш, һәм дә тел ягыннан, э, инде Кырым татарларының күбрәк Төркиянең юнәлешләре күбрәк булып, һәм дә тел буенча да аларда хәзерге вакытта шундый юнәлеш. Әмма ләкин әле без хәтта 17 гасырның азагында, шул ук 18 гасырда беләбез, хәтта 19 гасырның яртыларына хәтле шушында Кырым татарлары һәм дә безнең шушы Идел буе татарларының телләренең уртак тел булуларын, Аның бик ачык мисалы булып тора Исмәгыйль Гаскәзпринский тарафыннан чыгарылган Тәрҗемә газетасы. 35 ел дәвамында чыгарылган газета һәм тагын менә мин шушында алга таба гына китеп әйтәсем килә. Исмәгыйль Гаскәбискиның хатыны була Зәхрә ханым Акчурина. Ул Сембер фабрикантының кызы һәм аны бик күп җирләрдә әйтмиләр дә, әмма ләкин ул тарихи исбатланган факт. Шушы Зәхрә ханым үзенең бер туган өч абыйсы һәм дә әтисенең ярдәме белән Тәрҗемәт газетасын тулаем үз хисапларына чыгаралар. Билгеле, аны чыгаручы Йосыф Акчура лар һәм дә бүтәннәрнең тырышлыклары була һәм дә алар анда бастыралар, әмма ләкин Исмәгыйль Гаспринский баш редактор була, әмма ләкин Зәхрә ханым теп иганәче, ягъни матбагачы, бастыручы булып тора. Шуңа күрә бүгенге көндә монда яшәгән безнең татарларыбыз үзләрен бик яхшы дип хис итәләр. Чыннан да безнең анда көчле бизнесменнарыбыз да бар икән. Үзенә күрә аларның үз юнәлешләре бар һәм шуны әйтергә кирәк, аларның һәрбер Хәге, хәзерге Украинада барган вәзгыять буенча үз фикерләре, үз юнәлешләре һәм дә алар шуны тулаем яшермичә әйтә дә алалар. Илмир Насыйкович, э, безнең, әйтик, шушындагы оешманың җитәкчесе, офицер, ул анда э, үзенең корпорациясе бар, ул ал, э, үз дәверендә подполковник дәрәҗәсендә отставкага чыккан кеше, э, тумышы белән алар Сәмәркандта туганнар, чөнки депортациягә э, эләккән аның Туганнары да һәм дә алар гомумән ул шунда туган, әмма ләкин хәзерге вакытта аның әти-әнисе яшиләр Казанда. Э, шулай ук аның абыйсы да монда Казанда яшәгән. Э, бер улы хәзерге вакытта Кырым э, республикасында вице-премьер дәрәҗәсендә Рөстәм Эльмирович. Без аның белән шулай ук күрештек, очраштык, сөйләштек һәм аның да сәясәтен, сәяси шушы сәяси вазгыятькә карата фикерләрен белештек. Һәм инде әйтергә кирәктер, менә Алар үзләренең шушы җирлектә яшәгәннәрен һәм шушы җирлектә тарихи яшәгәнлекләрен белеп яшиләр. Без монда килгән халык түгел, без монда инде тарихи яшәгән халык һәм без үз үз җиребездә үз халкыбыз белән бергә яшибез дигән. Рөстәм Илмир ул ничек әле фамилиясе? Тимергалиев.
Тимергалиев.
Шулай итеп без инде э, Татар конгрессы э, башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары э, Ринат Валиуллинның хәзерге телгә тәрҗемә итмәгән вакытта Себер ханлыгы, Казан ханлыгы туганнарыбызның һәм Кырым ханлыгында яшәгән кардәшләребезнең ничек яшәгәнен 20 еллык юбилейны билгеләгән вакытта тагы бер мәсьәлә килеп чыга бит. Хәзер Кырымның башкаласы, мәркәзе Кырым карап торган дәүләт үзәге Киевтә, Кияү шәһәре. Әле динең кырымтатарларның аның теге Төркиягә бигрәк тә аерым мөнәсәбәт мәдәният ягыннан да бар. Кыйблалар да әзрәк үзгәреп тора дигәндәй. Сәяси карашлар да төрлечә бит, язмыш та төрлечә. Беләбез, кырым татарлары бу депортациядән кайтканда бик авырлык белән бергәләр һәм э, Украина дәүләте белән мөнәсәбәтләре гади түгел, төрле чаклары булды. Менә хәзер шушы кризис, шундый ниндидер ихтилал, ниндидер күтәрелеш, шундый бәрелеш вакытында Кырымда сизелдеме менә шушы киеренкелек? Украина дәүләтендәге сәяси һәм парламент маңында хөкүмәт кризисы. Мин булган дәвердә менә без январьның анда эчкәндә булдык, 25 көнне безнең чаралар уздылар. Монда Рифат Чубаров Э, Кырым татарларының милли мәҗлес рәисе э, шушында тулаем, Киевтан махсус шушы чарага кайтты. Мин мондагы татарларга хөрмәт йөзеннән кайттым, әмма ләкин мин хәзер тагын китәчәкмен Киевка диде. Һәм шуның белән бергә менә ул э, Рифат Чубаров әле бу урында күптән түгел генә эшли. Аңа хәтле эшләгән безнең Мустафа әфәнденең гаилә хәлләре аркасында ул бу урыннан үзе китәргә мәҗбүр булды. Э, әмма ләкин Чубаров белән сөйләшкәндә бер нәрсә аңлашыла, хәзерге вакытта алар Украинаның шушындый вәзгыятенә бик нык борчылуларын белдерәләр. Чыннан да депортациядан соң һәм дә депортациягә эләккән кырым татарларының күчеп кайту процессы бик авырлык белән барды. 90-нчы елларда без хәтерлибез, безнең хәтта Татарстаннан да үзебезнең теләкчеләр, үзебезнең җегетләребез барып анда кырым татарларына йортлар салырга булыштылар һәм дә э, акчалар белән булышучылар күп булдылар. Һәм Чубаров үзе дә әйтә, Без һәрдаим Татарстанның һәм дә татарларның безгә карата булган яхшы мөнәсәбәтләрен белеп тордык, сезгә бик зур ихтирам белән карыйбыз, зур рәхмәт сезгә, дип Огуз әйтә. Тимергалиев һәм аның тарафдарлары Украина хакимиятенә караганда нинди мөнәсәбәт ягында? Янукович ягындамы, оппозиция ягындамы? Менә Кырымда милли яктан караганда иң беренче урында сан ягыннан руслар, икенче урында украиннар, өченче урында инде кырым татарлары китәләр. Һәм менә бу үзенең бик зур ролен башкара, чөнки хәзерге вакытта Евромәйданда кайсы регионнар булганлыгын карасагыз, анда күбрәк украин халкы булган регионнар. Ә инде менә бу өлкә, монда руслар күбрәк, һәм дә гомумән монда яшәгән, менә тел буенча һәм дә гомумән э, шушы Кырым республикасындагы дәүләт кибетләрдә сөйләшүләрне күргәндә, бар сөйләшү рус телендә алып барыла. Украин телендә милләтеннән булган Ватандашлар белән рус милләтеннән һәм башка милләтләр арасында каршылык сизеләме? Менә мин үземә шәхсән кешеләр белән шактый аралашырга туры килде шушы бер ике көн эчендә. Украиннар белән дә аралаштым, анда яшәгән руслар белән дә аралаштым һәм чыннан да аларның барсының да бик яхшы мөнәсәбәт хәзерге вакытта Россиягә карата. Алар әйтәләр, хәзерге безнең Киевта барган вазгыять ул акча тарафыннан, кемнәрдә тарафыннан махсус оештырылган провокация. Без аңа катнашырга тиеш түгелбез, һәм бу безне бик нык борчый дип әйтәләр. Һәм шуның белән бергә шушы чарада катнашкан э, Кырым Республикасы Радасының миңа депутатлары белән дә күрешеп сөйләшергә насыйп булды. Алар әйттеләр, без хәзерге менә шушы вазгыятьтә Кырым татарларының күтәрелүеннән һәм дә аларның бик актив эшчәнлек башлауларына куркабыз диләр. Нәкъ шушы Кырым территориясендә. Ул инде Кырымның яки тулаем бәйсезлеге турында сүз булырга мөмкин, яки бүтән ракурста булырга мөмкин. Әмма Чубаров белән сөйләшкәндә ул үзенең фикерен җиткерде. Без артык радикал яки бүтән э, юнәлешләргә кермәскә тырышачакбыз, без әлегә карап торачакбыз диделәр. Әмма ләкин менә 28 көнне алар үткәрделәр Акмачет шәһәрендә Симферопольдә э, зур э, митинг, анда үтте 3 митинг ул да булса Россия тарафдарлары, шуннан соң инде хәзерге вакыттагы оппозиция вәкилләре һәм Кырым татарлары аерым җыен үткәрделәр. Һәм шунда Чубаров үзенең җыелышында шушында гомум үзләренең максатларын билгеләгән вакытта Украинаның бердәмлегенә Кырымның Украина составында калуына һәм дә Украина таркалмавын таләп итәбез дигән. Шулаймыни? Белдерүләр. Күптән түгел бит Кырым тар...
Кырым Украинадан аерыла дигән Кырым татарларының шундый позициясе эшләп башлаган. Хәзерге вакытта андыйрак радикаль әйберләр аерылып чыгу турында юк. Монда илнең бердәмлеге турында бар. Әмма ләкин алар Шушы автономия кысаларын һәм дә автономиянең мәнфәгатьләрен арттыру турында сүзне алып баралар. Шул ук арада да кырым татарларының санын депутатлар тарафыннан арттыру дигән нәрсә белән баралар. Әйтик, анда хәзерге вакытта 100 э, депутат һәм менә мин әйтеп узган безнең шушы Идел Урал оешмасының җитәкчесе Илмир Насыйковичның улы Рөстәм ул шулай ук депутат та булып тора, ул вице-премьер һәм депутат. Һәм менә алар әйтәләр, Кырым татарлары 15% тәшкил итәргә тиешләр менә анда депутатлар саны диләр һәм дә үз э, бүтән анда аларның таләпләре дә каралган егерме сигезе көнне алар шушындый митинг белән чыктылар һәм мине иң сөендергәне шул менә бүтән әйтик тугыз региондагы кебек әйтик анда административ зданиеларны вата башлау яки милиция белән сугышу дигән нәрсәләргә алар бер дә бармадылар һәм дә аңа барырга җыенмыйлар да мәгълүм булганча бөтен дөнья татар конгрессының беренче адымнарына шундый сәясәт игълан ителгән ул программада да бар Татарлар яшәгән төбәкләрнең, дәүләтләрнең кануннарына хөрмәт һәм ничектер хакимият белән хезмәттәшлек итү. Ә хакимият Украинада өлешчә бүленгән. Инде безнең менә Идел-Урал татарлары һәм Крым татарлары менә киләчәктә нинди хакимият белән күбрәк эшләргә теләрләр иде? Бу шактый авыр мәсьәлә, мәләкин ни генә дип әйтсәк тә, ул суверен дәүләт, Украина үзенең юлын үзе уйлап табарга тиеш һәм дә үзенең юлын ул тулаем билгеләргә тиеш. Кызганычка каршы, менә хәзерге вакытта Киевта барган вазгыятьнең әлегә азагы ничек булачагын без белеп белеп бетерә алмыйбыз. Әмма ләкин ни генә булса да Кан көймичә генә алар үзләренең юлларына барып җитә алалар икән, бу безнең өчен иң отышлы юл булачак. Шуның белән бергә, безнең анда яшәгән татарларыбызның, менә сүзләре минем хәтеремә кереп калды, алар әйтәләр, без Татарстан белән горурланабыз, без Казанның үзебезнең баш калабыз икәнлеген беләбез һәм без бар җирдә дә горурланып үзебез татарлар дип әйтеп җөрибез, дип әйтәләр. Димәк, татарлар үзләренең мәнфәгатен һәм үзләренең дусларының белән уртак тел табу ягын,